ہیں ساڑے چینل کو سبسکرائب کر چھوڑن فالو کر چھوڑن شیئر کر چھوڑن بھی سناؤ سب ٹھیک ٹھاک ہو خیر خریت ہے آج دا پیارا مل آج دا پیارا ولاگ کریں نے شروع مزیدار پیارا ولاگ تے تڑی انشاءاللہ تساں ساڑا سپورٹ کریں دے میں تڑی ہیلپ پہ بہت شکر گزار ہیں آج اساں ماشاءاللہ داڑی دے مشین پھیر کی دی ہے مشین کتے بندہ ہاں مشین موجود ہے ساڑے کول تو اساں مشین دیکھیں نے مشین جڑے بھائی یعنی کہ سلون تے حوام تے نہیں وائن سکدے

تیاری کر کر کے تے فریش تھی کے اساں ویندے پے اپنے کھوکھے دے سلیم کھوکھے والا یوٹیوب چینل تے تاکہ اساں اپنے پودیاں دا بھی وزٹ کریں نے ماشاءاللہ سارے پودے پیارے پیارے تھے ہوئے دین خوبصورت بنے کھڑے ہیں تو اور انشاءاللہ تعالی اگاں چل دیں تاکہ وزٹ کریں نے تے بلکہ اے ہے ویور ماشاءاللہ مشین جن نال اساں شیونگ کیتی ہے دیدے پے وینا

تاکو چلدا آج دا دیکھیں نے ماحول کیا پوزیشن ہے کیا پیارے پیارے لگ دین ماشاءاللہ یہ دے دے پہ وینا تے ویور آج ماشاءاللہ گرمی بہن زیادہ ہے دیکھو سورج فل سیر تے آیا ہوئے بہن زیادہ گرمی آج نا گرمی دی انتہا ہے تے ٹائم تھی دا پہ ڈا وجہ دی پہ ڈا وجہ سن ولاگ اسٹارٹ کی تے تے گرمی بہن زیادہ ہے آج فل تپے سے سورج سیر تے آیا ہوئے تے ان سائٹ دے ماشاءاللہ پیارے پیارے پودے پہن تھے اے پودا یعنی کہ دوبارہ سبز تھیندا پیا دوبارہ پتے کڈھیندا پیا گرین اچھا ویور ماشاءاللہ اساں آ گئے باہر گلی دے وچ گلی دا کچھ اس طریقے ماحول ہے یعنی کہ گلی نا بندہ ہے نا بندے دی ذات ہے گرمی اتنی زیادہ ہے نا کوئی باہر گئے نہیں آندا تے ول اسے گل کر کے اساں آپ باہر کلے کھڑے ہیں تے ول ہن ویندے پے ہیں باہر تے سامنے دا نا اے ماحول ہے گلی دا اے سامنے جانور بدھے ہیں ٹھنڈی چھاں تلے جانور بیٹھے نال سامنے گلی ہے نا اے روڈ ہے سوری روڈ دے وچ جانور بدھے ہوئے ہیں روڈ دے نال پرلی سائیڈ دے کر کے درخت ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی چھان تلے جانور بیٹھے ہیں مزید تک وگاں دی بھی اپ ڈیٹ دینے ہیں پیاری پیاری اپ ڈیٹ دینے تک کیا ماحول ہے گاں دا تے سارے نال جڑے رہو ہیلپ تعاون کیتی رکھو تے اساں تک پیارا پیارا ولاگ دیندے رہسو لو ویور ماشاءاللہ باہر آئے ہیں تا ایتھاں باہر دا اے ماحول ہے ڈیدے پہ وینا اے سارا نال چوک ہے چوک دے وی آمد و رفت جاری اے مارکیٹ چاری عوام آ رہی اے جا رہی اے تاں اتھاں خوبصورت ٹریکٹر چلدا پئے وے اتھاں خوبصورت ٹریکٹر چلدا پئے زمین اچ ہل چلدے پئے ہن زمین کو اگلا وہائی کھڑا ہے کیا بات ہے اے شہر والے بھائیاں کو پتہ لگ سی اے کیا چیز ہے اے جی برسین برسین دوست بیٹھے نال آتا پہ برسین دی تیاری تھی دی پئی ہے تو پرلی سائٹ دے بی جی ہوئی بھی ہے تے ماشاء اللہ اگلا ٹریکٹر دبی آن دے چلائی آن دے حال وہن دا پہ اسا ماشاء اللہ خیر کری اتا گئے اپنے بیر کیبن دے کھوکھے دے تے تو کو پیاری جی اپ ڈیٹ ڈیٹ ہو ماشاء اللہ سارے سامنے تو کو ویسے بھی پتہ ہے خوبصورتی ہے سبز ہے اتھاں ہوندے ماحول تھوڑا باتا پیارا پیارا ٹھنڈا ٹھنڈا لیکن اساں دے حالی سفر کر گئے ہیں چل گئے ہیں نا اس وجہ تو کر کے نا پسین و پسین تھے کھڑے گرمی ڈاڑھی ہے نا ماشاءاللہ پرندے بھی نال چک دے ودن دیکھو نا ماشاءاللہ وائٹ کلر دے پرندے بھی نال چک دے ودن تے ٹریکٹر والا بھائی حل مریندا پہ اے بھی ماشاءاللہ سارے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی ہے سرائیکی ولاگ اے ویور تہاکوں ماشاءاللہ ایویں دا ہی لگسی پیارا پیارا اور خوبصورت ساڈے نال ایویں جڑے رہو تہاکوں پیارا لگسی ولاگ ساڈا انشاءاللہ جیڑھے نویں بھائی ہن انہاں سبسکرائب فالو کر چھوڑا کرو آکے تہاڈی مہربانی اے اور مزید اگاں دی پیاری پیاری اپڈیٹ تہاکوں ڈکھینے آں۔ ماشاءاللہ ویور ایڈو ٹریکٹر چلدا پیا ہے نا ٹریکٹر دے نال نال ہی پرلی سائیڈ تے دیکھو ٹرین آ گئی ہے اے دیکھو پتہ تساں یہ ٹرین دا کدی نظارہ گھندے وے کہ نہیں لیکن اساں ہر ٹائم گھنے ٹرین دا نظارہ کیونکہ نال پرلی سائیڈ تے پٹڑی ہے نا فصلاں دے پرلی سائیڈ تے پٹڑی ہے دیندے پئے وینداں مال گاڑی ایندا ناں اے اکثر گھریلو اخراجات دیاں چیزاں چا کے ویندی ہے جیویں کہ کپڑا وغیرہ روٹی وغیرہ سوری روٹی آگی گندم وغیرہ آٹا وغیرہ اے چیزاں اے اکثر ٹرین چا کے گزردی ہے سواری ٹرین وی گزردی ہے نال تے لیکن اے ٹرین جیڑی ہے نا اے ہن خالی ویندی پئی اس ٹائم اے لاہور دی سائڈ تو آندی پئی ہے تے کراچی دی سائڈ در ویندی پئی ہے اے مزید ول جس ٹائم نا اے چا کے مڑسی نا ول او آسی۔ ماشاءاللہ ویور دیکھو کتنے پیارے پیارے جانور ہیں چھوٹے چھوٹے جانور پیارے پیارے بکرا ہیں اے خوبصورت بکرا بابا جی اوڑی آئی اڑ گیدی ودن گرمی دے ویچ آئی اڑ چرین دے ودن ماشاءاللہ اے ان چسان سریکی ویلاگ دیں ویور ماشاءاللہ آئے کرو چینر دے پیارے پیارے سریکی ویلاگ ملا کر سن تو کو اور پرلی سیٹ دے دیکھو بیل گاڑی دی ریڑی بھی کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ او سامنے دیکھو اے او سامنے بڑی دور کر گئے نا بیل بیل بھی کھڑا ہے انہوں دا بابا جی ہوری ایڑ گھن کے بیندے پن چکے ہیں ماشاءاللہ لائک سبسکرائب فالو کیتا کرو ویور تے تساں سناؤ کیویں سب خیریت ہیں اساں آ تک اس ٹائم دے گیا سے کیا بندے

سویر دا ولاگ اسٹارٹ کیتا تے ماشاءاللہ پنج وج گئے ولاگ بنیندے محنت تھیندی ہے ایڈیٹنگ کریندے سارا کچھ کریندے محنت تھیندی ہے تساں سپورٹ لائک سبسکرائب کر چھوڑا کرو کیونکہ ساڈا فریزر خالی ہے نا بوتلاں ہن کہنا چلو اساں کئی بوتلیں منگا کے نال ویوراں کو بھی اساں شیئر کر چھوڑو ساڈا ایک تو ولاگ ہوندے سریکی سریکی ولاگ اساں سریکی بالکل سریکی ولاگ بنینے ہیں اردو وی آندی ہے سب کچھ آندے لیکن نئیں ساڈی خواہش ہے ساڈا سرائیکی وی لاگ ہووے تے باقی ان شاء اللہ تعالی اساں ہر سجن بیلی کوں پسند کرے نے دعا کرے نے اللہ ہر دی خیر تے ہر دا بھلا کرے ساڈے چینل کوں سپورٹ کیتی کرو لائک کیتا کرو ویڈیو ساڈی واچ کریندے وے بہت مہربانی ہے تہاڈی بھئی وی مزید واچ کیتا کرو تے ساڈے علاقے دا ماشاءاللہ تساں وزٹ دا ڈیٹھے ہوئے نے ساڈے علاقے دا اے ماحول ہے اے دیکھو پچھاویں ڈھل گئے کیونکہ پانچ پانچ ساڈے چار ساڈے چار پانچ دا ٹائم تھیندا پے مزید انشاء اللہ تاکو کل کل تاکو دوبارہ وقت نواں وی لاگ دے سو ساڑے چینل نال جڑے رہو لائک سبسکرائب فالو کر چھڑے میں تھوڑا اپنا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا سب لو جاستا اسا بوتلاں سیٹ کریں دے بوتلاں سیٹ کر کے ول کل آنے وی لاگ نویں نال تے تا دل تو تھوڑا سا شکریہ ادا کرے سو سر بہت شکریہ اور اللہ حافظ